Il-lenti tagħna issa sabet il-qabru. Għal min jiftakar il-lira Maltija l-qabru żgur jiftakru fuq il-munita tal-ħames ċenteżmi. Din l-ispeċi hija endemika, jiġifieri tinsab biss fil-Gżejjer Maltin. Tantu hekk li l-isem Ingliż huwa Maltese Freshwater Crab. Peress li l-qabru ssibu biss f'postijiet fejn hemm ilma ġieri anki matul ix-xhur tas-sajf, il-postijiet fejn għadu jinstab huma verament limitati. Ma nistgħux nitilfu aktar minnhom. Lanqas wieħed. Vera, eh, naqsu n-numru. Iva, iva. In-numri tal-qabru. Iva, vera.
Grazzi lil Aaron Tanti għal dawk ir-ritratti, sabiħ ukoll li Aaron għamlilna l-isem bil-Malti u l-isem bl-Ingliż fuq ir-ritratti. Iva, għax ħafna drabi nkunu nafu. Għaliex, eħe, ħafna drabi ngħiduhom bl-Ingliż, imma dan huwa ċertu speċi huma tagħna, allura ejja nużaw it-termini Maltin iktar minn qatt qabel. Hej! Kif biddiltuha, Cheryl? Xogħla, eh?
Jiena l-ewwel parti għamilt, il-kumplament komplet tagħmlitu komplitu. Eh, Ġifieri wara r-roża tajtu xi tip ta' passat oħru xi. Grej, eh, ftit grej.
Iva, tajtu. Ftit gris lemmu la. Iva. Allura du jidher l-isfar, du jidher ir-roża, du jidher il-gris. Eżatt, u fil-fatt bdiet miss ukoll bil-kulur debini f'ċertu postijiet ħatkun qiegħda żid iktar imma li ħanamlu Fil-programm li jmiss din ħankunu qegħdin nikkonkluduha, mhm. biss ħanulu l-telespettaturi kif meta tixkart la joħroġ l-isfar minn taħt. Sew. U eh, għandna demonstration da U jibda joħroġ partijiet minnu toħroġ linja, ma partijiet minnu joħroġ. U toħroġ illa eh, stil mhm. differenti milli hi għandha. U jibda joħroġ ftit ftit, inti m'għandekx għalfejn toħroġ kwantità kbira ta' fejn jidħol l-isfar. Ġifieri inti l-importanti li dejjem għandek dak l-element tal-barn style li semmejna eh, fil-bidu tal-programm li pratikament barn style huwa l-istil ta' meta jkollok biċċa mara tkun ilha ġo xi razzetta l omor u jkun għadda minn passati ta' zeba matul l-għexieren ta' snin, u l-żebgħa tibda titqaxxar u tibda toħroġ iż-żebgħa minn taħt. Ġifieri jekk qabel kienet ħadra u inti żbajtha sewda, mbagħad taħt l-iswed jibda joħroġ l-aħdar u taħt l-aħdar qabli kien hemm xi passata safra. Jiena meta nimmaġina biċċa għamara antika hekk nimmaġina fil-verità. Iva, u dan huwa stil ieħor li qatt ma wrejnieh fuq it-televiżjoni u huwa wkoll mod ta' kif inti tista' tesprimi lilek innifsek mhux tintrabat biss ma' dak li jidher ġdid u dak li jidher kontemporanju, imma li toħloq karattru anke minn biċċa mara bħal din biex iżżejjen ovvjament u li għandek ukoll għandek element illimitat ta' kuluri li tista' tuża. Mhux hekk. Ġifieri inti Tista' tkun m'intix kreattiv kemm trid. Eżatt, aħna ddeċidejna daw il-kuluri. Tara anke li żidtu d-deheb hawnhekk. Iva, iva, dak għandu, ehm, issa dak ukoll ħaj jiġi ftit xkatlat l hemm u l hawn, joħroġ ftit l-injam u joħorġu ftit il-kuluri minn taħt. Ġifieri biex inkunu nistgħu qegħdin noħolqu dak l-effett. Eh, kif ħassejtek taħdem fuq għadi, Sheryl? Taw, ġbitni dil.
Ija tattika li għadek ma użajċ kont? Użajta ftit, pero mux daqse, għax jina iktar namel eh, li joħroċ li xu joħroċ. Zeba li xaj, ġbir l-effett tal-corn flour, għalik kien xaħġa iktar. Eħe, ġdida jew użajtha fil-passat. Kemm ma ħadmitx jien nagħmilha, ġifieri żgur se nerġa' nagħmilha.
Vera ħareġ effett sabiħ, eh? Issa, l-ironija hi li meta ssib biċċa għamara kif għedt inti, bil-kuluri minn hawn u minn hemm, normalment inkunu rridu nġibuha tidher ġdida. U meta nsibu xi ħaġa, pereżempju, ġdida jew laminata, nġibuha tidher antika. Ġifieri, Bil-kontra.
Kulħadd jagħmel kif jixtieq u kif jogħġbu. Fil-fatt ikun hemm ħafna kritika, jien meta nkun qed insegwi nies online ikun hemm ħafna kritika għax għandek dik il-biċċa mara min jaf kemm tiswa flus għal xiex ħa tisbuħha ħalliha kif inhi. Mela, jiena lil nies dejjem hekk ngħidilhom. L-ewwel ħaġa la mara mhix tiegħek. Ekku.
Jiġifieri jekk hi la mara tiegħi jiena nagħmel li rrid biha jien. It-tieni ħaġa, jekk jien ħa nisbuħ fuq il-kewba pereżempju, Taħt is-seba' kewba temm, ġifieri jekk jiena rrid nerġa' noħroġ il-kewba, kemm inneħħi s-seba'. Ġifieri mhux qegħdin ngħidu li huwa sagrileġġ, iva jkun hemm biċċiet tal-għamara li jkunu sbieħ, speċjalment meta jkunu tkun għamara klassika u għamara li vera tkun qiegħda ssebbaħ l-ambjent. Ġifieri dak huwa importanti. U dik forsi aħjar li tkun restawrata f'dak il-każ. Eżatt, tista' tiġi restawrata, eżatt, jew inkella tħalliha kif inhi, tieha tindifa tajba. u ħa sservik għal għexieren ta' snin oħra kif tkun. Imma m'għandniex għalfejn nibżgħu nesperimentaw, m'għandniex għalfejn nibżgħu nkunu kreattivi. Dak hu. U speċjalment dawn l-għamara li jkunu mmastizzi u sodi li ma tantx għadek issib minnhom. Ta' min inħobbuhom ftit aktar qabel narmuhom. Aħna niltaqgħu. Għall-aħħar programm issa Carlo. Kif tarilna ż-żmien. Iva, u programm aħna ġew nkunu bis-sorpriżi. Eh, fidejk, inħalli fidejk. Aħna narawkom. Ciao, grazzi tal-li kontu magħna.